Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lejn it-tradizzjonijiet orali b'rabta ma' dan is-suġġett jaħraq. Skont Ġużè Cassar Pulucino fil-ktieb Il-Folklor Malti, il-mara hija ċ-ċentru tad-drawwiet tal-imgħoddi marbuta man-namur u l-għerusija. Fost oħrajn, il-popolin inqeda b'għadd ta' qwiel u djomi li bejn wieħed u ieħor, iż-żagħżugħ ta' dari kien jimxi fuq dawn il-pariri ta' xjejter fil-popolin meta kien jasal biex ifittex tfajla għaż-żwieġ. Ngħidu aħna, il-Malti jgħidlek, tiħux għażla kerha għax tistmerra, tiħux mara sabiħa għax ikollok tħarisha. F'dan il-qawl qed jingħata parir biex it-tfajla la tkun kerha ħafna għax iddejjaq liż-żagħżugħ u lanqas sabiħa ħafna għax ikollu joqgħod attent għaliha biex ma joħduhilux. Proverbju ieħor, Tfajla Ħuda minn Tartanis Jistgħu. Fl-imgħoddi l-għarusa kienet tingħata d-dota, allura jekk tkun ġejja minn familja li jkollha xi ftit tal-flus, l-għarus kien se jmur aħjar għax ikollha naturalment dota tajba. Madankollu, hemm proverbji li jikkontradixxu xi ftit dan il-qawl, pereżempju, Aħjar imqatta' u ħorra milli għanja u morra. Jiġifieri aħjar onesta, għax il-kelma ħorra tfisser onesta milli sinjura. Minn dawn l-eżempji jidher li l-qwiel u l-idjomi kienu jservu ta' pariri biex ngħidlek biex l-għażla għal tfajla sewwa ssir bil-galbu. Min-naħa l-oħra, it-tfajla ġo dar ommha x'ħin tkun lesta għaż-żwieġ, il-missier kien ipoġġi qasrija ħabaq fuq il-lemin tat-tieqa u qasrija bil-qronfor aħmar fuq ix-xellug. Drawwa li kienet komuni f'dan il-waqt kienet li t-tfajla flimkien ma' sħabha nhar San Ġwann kienet iddewweb iċ-ċomb u tixħtu ġol-ilma u skont l-għamla li jieħu meta jiksaħ u jagħqad tkun tista' tbassar se tkun xortija fl-għażla ta' żewġha. Ngħidu aħna jekk iċ-ċomb kien jieħu għamla ta' dgħajsa kienet taħseb li żewġha kien se jkun baħri. Jekk jieħu l-għamla ta' mgħasqa, per eżempju, aktarx żewġha jkun xi bidwi. Drawwa oħra kienet li f'lejliet Santa Liena t-tfajla titlob lil din il-qaddisa biex tħallimha xortiha u tagħmlilha l-qalb tiżżewweġ, per eżempju din it-taqbila li jagħtiha Cassar Pulucino. Santa Liena tar-Risq u l-Ħniena, Ħallimni xortija llejla, la rida ħamra, Lanqas irridha bajda, imma rridha ħadra. Cassar-Pullucino josserva li t-tfajliet kienu jitolbu hekk għax il-lewn aħdar ifisser tama u ż-żgħożija hija bla dubju ż-żmien iż-żmien tal-ħolm. Iż-żagħżugħ waqt l-għażla għat-tfajla ma jkunx jaf kif jidher kompletament il-wiċċ tat-tfajla minħabba li kienu jinsattru bil-mustaxija, jiġifieri jgħattu nofs wiċċhom b'maktur. B'dan il-mod, l-għarus ma jkunx jaf jekk l-għarusa ħaditx grazzja miegħu, l-aktar l-aktar ikun ra tħares xi ftit lejh. B'xi mod jieħu grazzja magħha u biex juriha li jridha kien jitfa' qronfla ħamra fuq widintu u maktur aħmar fuq spalltu b'tarf wieħed f'ħalqu u kien jibda jitlajja' lejn fejn kienet toqgħod it-tfajla li jixtieqha bħala l-għarusa tiegħu. Kien ukoll ġieli anke bl-akkumpanjament ta' sħabu jgħanni taħt it-tieqa tagħha Għanjiet bħal dawn li ta parteċipant waqt intervista bħala parti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti. Jien ġejt hawn illejla ngħanni taħt it-tieqa tal-ħanina, jien barra u hija ġewwa, is-sbejħa Katerina. Wiċċek warda qed ingħidlek, għalt apposta ġej dal-ħin, jekk int rieqda qum ismagħni, Jekk int imqajma, ħu pjaċir. Skont Cassar Pulucino dan it-taqbil kien jibqa' sejjer żmien sakemm fl-aħħar innamrat imur għand il-ħuttab jew ħuttaba. Il-ħuttab xogħlu kien li jfaħħar kemm jista' t-tajjeb tal-għarus jew tal-għarusa u mid-djalogi ta' De Soldanis u minn xi materjal ieħor li jagħti Cassar Pulucino Wieħed x'aktarx ikun jaf bejn wieħed u ieħor x'kien jingħad l-ewwel għand il-ħuttab u wara għand omm ix-xebba. Minn wara din il-laqgħa, il-ħuttab kien imur jgħarraf liż-żagħżugħ li mbagħad kien jibagħtu biex jgħid lil ommu dak li sar u l-ħuttab jerġa' jfaħħar kemm jista' lit-tfajla li tħajjar għaliha l-ġuvni. Wara li kulħadd jikkuntenta, omm l-għarusa flimkien ma' xi ħabiba kienet tmur għand omm ix-xebba biex bil-kliem jagħmlu ftehim dwar id-dota. Ftehim li aktar tard f'lejliet it-tieġ kien isir bil-miktub għand in-nutar. U minn hemm imbagħad tibda t-tħejjija għal dakinhar tar-rabta li kienet issir f'dar l-għarusa. Wara dan il-jum ta' rabta, iż-żagħżugħ seta' jmur ikellem lill-għarusa tiegħu x'ħin irid. Iżda qabel jitkellmu, hi kienet toqgħod fuq u hu isfel, sakemm naturalment jasal jum it-tieġ l-għarusa ma kienet toħroġ qatt minn darha ħlief għall-quddiesa għax jekk kienet toħroġ, l-għarus seta' jħassar kollox. Bla dubju llum il-ġurnata dawn id-drawwiet marbuta man-namur u l-għerusija llum inqatgħu għal kollox.